Hai selamat malam ngagai bala menyadi aku. Okey sehari tu aku deka kunsi siti cerita. Enda nemu ni ke lucu ni ke enda menya. Engka asai kita lucu engka bisi sekeda madah eh nadai nya lucu da. Nya pekara biasa ku iya ga. Nyadi aku ka kunsi ke siti cerita. Nyadi ba siti menua tu enggai nyadi ga aku ka nyebut menua ni da. Enggai kita terasa ati da. Dudap dudap dudap diantu orang kita agi. Enti nyema aku nyebut. Menua nya. Neh kumai kita. Neh ngayah menua kami. Neh ngemelik menua kami. Nya ku enggai. Nyadi aku ngeda bisi siti menua tu aja meh. Nyadi bisi rumah panjai. Nadai ga entu panjai enda. Enda bisi ga dalam niga puluh lebih pintu nya tu deh. Bisi siku indu tuai meda dia. Nyadi indu tuai tu bisi ga laki ne. Tang, laki iya tu nurun ke laut. Udah ga tuai dalam empat puluh lebih pia ga. Nyadi nama ibu tu? Orang Hangau ke iya. Laban ke udah bisi uchu dah. Nyadi dikangau ke orang. Ini Achat. Nyadi ini Achat tu tadi. Nang sigi rindu bekena ke emas, bekena ke rega meh. Pengawa bejalai ke pasar. Iya pema orang tu madah, Hoo nya chat anak dik kalu ngena mah agi, agi humpat orang bela tisi nya alai tu agi. Udah nya, inya chat tu semina madah, Eeh kita nya, kita nya ukai nama jilih sekemas aku tekelem mayuh. Udah nya, enggai nyadi ku orang ke nagah ngaga, iya pema orang ke ajar agi kumbai orang jilis, kumai jilis ke orang. Orang ajar nyidahka ke orang nya, ku iya ga. Nyadi bisi siti cherita tu deh, cherita kenang ke nya chat tu. Nyadi iya tu jalai nurun ga rami rek kawin, sida serumah tu kawin. Nyadi sida serumah tu ke kawin nya kira bala iya, bala semak dek kena puchu iya ga nya tadi. Lembau kitai tu nu tampil-tampil ngurang nu Bepangkat uchu ngembangka ikit ne taja kitai tu agi biak num nyadi menantu orang meh ngagai kitai tu uhh nitih nitih tampil meh ku orang. Nyadi diundang orang mih mih achat tu tadi. Datai meh bala tu tadi chigang-chigang. Ai enda achat. Nya malam kira enggau kembi remi deh ngagai menua ketunga ke indu kian nadai enti nyawa enda ini achat. Dalam setengah jam datai meh kitai din sama depan ban kitai ini achat nurun kian. Nyadi bekena ke memanah meh ini achat tu ari siti iya. Ba ari siti tu ooh nudi ayan nya membaju kebaya nya tadi. Nang bekena ke baju kebaya ngicha bulih laki ke nyachat nya tadi. Enda malu diri kitai udah bisi laki udah bisi uchu. Ka agi ke ka ngiga laki dadah ke nyachat tu tadi nah. Nyadi udah bekena ke baju tu semua kena ke nama laban baju kebaya tu bisi skirt ke baka skirt ke atai panjai ke ja. Andai ke nya pandak. Ade lawa meh nya cat pasuk iya gelam mah iya nya meriak emas meh nya nuk pasuk iya entin meh nya lumah mega. Enti ditimbang kilo ne sigi bisi enda lari tiga kilo. Nuk dikena megang meh utai nya tadi. Nyadi bala sida ke bujang bala sida ke apai orang tu tadi sida ari tunga sida serumah tu tadi dah. Ngu mlut mata meda meda inya chat tu tadi. Enda nemu nama pengawa sida tu mlut. Dalam sagam ati inya chat tu tadi. Ya semina madah pu aku meh paling bajik ba sida ke indu tara malam tu. Ngu mlut mata sida ke lelaki, sida ke tuai, sida ke bujang. Ngini kaki orang inya meda. Pemajik aku ngena baju ke bayo enu besangking ke emas kin kia ku iya. Nadai indai tuai urip ke nya nangka orang ke indai iya ke ka ngambi menantu nya pun enda baka pemajik aku tu. Ni ke nselum ini achat tu tadi aduh. Nyadi jari iya nya selum laban mai nurun ke umai. Nyadi mua ito burak. Nah, nyawa nya nyadi nya neh. Noh kalo balan selup ne. Selup iya gincu noh kalo mirah iya. Selup iya ba atah kening nya tadi. Lalu warna-warni ne meka pelangi meh nya. Puh bagi ai nya acak. Datai meh. Ucau ai siku tu tadi. Kena pangkat ucau kira ga enda ga tentu tuai dalam dua puluh taun ga nya. Nai nya acak. Amat ba ji ading ni. Keluar malam tu bulan enda ada legi ni tupai bulan lelaki ko aku tu. Dah sigi ba ji kita baru nemu aku tu ba ji. Woo ko lagu keliri empu meda sili empu tu ba ji. Baru kita nemu aku malam legi. Berapa mayuh laki berintai ka nanya aku malam legi taja aku udah bisi laki ko. Ditulak aku magang nya. Ku iya. Enda aku malik ke lelaki nya, pemeh lelaki nya enda temeri ke aku meh misa tinggai, ku iya. Ku ini Achat. Nuk ketawa mih sida ke bela ke indu tu bela ke lelaki tu ketawa mendinga bechapuh sida tu rami. Nyadi nepan bas sida tu tadi. Nepan bas. Laban ini Achat tu ngena ke kasut tunjik tu. Kasut tunjik tiga inchi. Maya tudah niki bas tadi. niki mentu dah kedua agi steady dia chat tu tadi niki bah ooh baka model ke bejalai nya tu kimut kimut tumbung nya chat bejalai eh kai ti aku din ti aku meda nya laban tu tusi orang meh ti aku meda nya ooh kada enda dupdap dupdap kedup kedup ja tuang aku meda ini chat eh parai kitai dayah nya chat tu tadi jadi baya sida keduduk tu tadi enu datai ke. Lebuh ida nunai nih acha tu nih acha tu ninsu ninsu am aja malu kediri banchat nih acha tu ka ku. Enda lah matik aku aja nya maya kaban aku ke nusi dulu linsu linsu am tu dai nih acha tu tadi. Nyadi udah kira setengah jam dulu datai sida ba rumah panjai sida ke indu tu tadi. Berik bah dut kenyit nih acha. Dui bangkai deriba bah berik kenyit. Tepantuk pala aku tu teliah tadi dedededek saban pagi, ku iya. Neh, kitai ti nemu orang ke bereak betan kitai nya Chat, ku driver bas nya. Hii bangkai ti nya, ku iya. Anu mangkai-mangkai purang dia nya Chat, mania agi dai bejakau, ku aya kena aya aya nya, aya sepiak bilik nya Chat nya tadi. Eh, iya pesalah nema ga juga aku ke dalu kita, ku iya. Orang ngai nyaut ngelinda aja tu kapa orang ke nyaut. Nyadi maya sida tu ka nurun ari bas laban sida tu ngena bah tu, mayuh sida ga ngena bah. Sekayu rumah niki bah meledat ba meka sadin. Nyadi maya sida ke nurun tu laban ke nengah tangga bah nya tu, nuan ka ngelinda aja berumban ka enggau orang nurun.

Dugit ngansa ke tumbung tau meda regi kurang kita tu ngemeli ke aku aja aja meda aku tertebal jia ku iya. Legi meh kitai sama bejugit ku iya sama ngiga tau yang kitai legi sapa ke dara ke nadai laki ku iya ke ii bangkai nya aja eh matai din maya sida ke datai enu ngirup beri orang bembo pintu din. Datai ba mua pintu nya. Lu Sadong ku Ratuak besudah Sadong ku Rarak baru tau masuk ke rumah. Mama Dina tau bedau ngirup bedau masuk deh. Ban tu sigi adat kitai ngelalu ke temuai adat kitai Iban rumah panjai. Maya sida tu ngelingi rumah panjai jadi lu betaba betabuh nya tadi. Nya bala sida ke laki bala sida ke indu bala sida akan meh mit enggau bekedemu aja kedemuh jaku sambil mata sida nya malik ini achat. Nyadi bala ke meh mit tu enda ketawa lekeh keh ga ketawa meda ini achat enggau nunjuk-nunjuk ini achat. Enu nama nya. Nurut nama keni ko nya. Gaga me tu deh ini acha tu tadi. Ooh alah ko aku malam tu legi deh ko iya. Bedau nama nama nukin kia orang malik meda ko. Tah nama penyeraie iya tu ko ini acha. Orang tu ketawa ka aku ko iya. Nama aku tu bajik enda bajik pia alai. Nama aku tu beka berbadut pia. Tanya iya ga. Ayo ke sepiak, ku iya. Ayo ke sepiak bilik, ku iya. Neh Sanok, ku iya. Nama bisi penyalah ba mua aku tu tebajik peda peda kita bajik. Ngagai nya penyalah ti achat dia bajik dia, ku iya. Nyadi nadai meh pengirau ati enda achat tu tadi. Meda orang ketawa, ku iya. Sida ke rumah panjai. Tunggaka bagian pengantin indu tu ketawaka iya, Engka tawaka aku tu bajik kini, ku iya. Nyadi maya sida ke bejalai Long Melinggih rumah panjai nya. Sida rumah panjai. Sida ke serumah tu tadi ke sama depan bank tadi. Meda ini achat ke dulu ari sida ke bejalai. Kira anu ketuai sida, anu depan dia bejalai. Nyadi sida ke rumah orang rumah panjai. Sida ke enggau nempan bah tu tadi nu belakang nu belakang kinik acha tu ini ini ni acha tu tempan sida iya tadi nu bela ketawa ga sida iya bisi nya nu ketawa bisi nu betemu bejaku sekali datai nembiak siko indau sama sida serumah tu tadi nelai ini acha nya acha ku iya hang tuah. Tama bilik kin dulu ke nyin bilik orang nyin dulu. Nai nama mai aku tama ke bilik kin enggai ku neba kediri udah bisi laki aku tu ku eh nadai nyin dah chat aram. Majak orang ketawa kecil agi pemah dina masuk ke bilik orang nyin nyin bala aku nyin aram masuk ke bilik kin tuah. Hei aku agi ka meda orang laki tu mayuh enda orang laki sigat sigat ku deh. Apu deh ngana ngachau aku deh. Ni dara, sama mengiga tua. Inda nya cat aram, ku iya. Aram ku naria bikin tua, ku iya. Nyadi meda utai nyadi bekeja. Enggau aja am tudah india cat tu tadi. Datai ba bilik din. Kali, nama dek tenarit aku ah, ku iya. Nama penyalah ku, ku iya. Nadai india cat nemu dek nama orang ketawa ke kedai tadi. Terubah kitai masuk orang enda ketawa kedai. Laban kitai serumah tu enda perasan kedai semadi udah nuka apuh rumah panjai di pusing kitai tadi laban dek ke dulu ke kami tadi nya baru kami meda nama pengawa orang ketawa kedai ke nama pengawa orang ketawa ke aku nai nya tanchut skirt tanchut skirt kebaya ri nya chariak sirang betumbung. Meh iya encawat deh benda mirah nya. Nyau orang ketawa ke deh. Apo amat deh, ku iya. Nemu alik meh ni achat nemu sien ke seket. Apo amat besai charik anu sejengkal. Bai iya. Engka bai iya charik nurun ribah tu tadi. Sida nunda perasan ke taap kasih tudai ni achat tu tadi. Baru ka bajik-bajik. Enu ulih orang minjauka iya tanjut indik nya tu tadi. Nasib bala indu nya tadi. Bisi bala dia minum nya tadi. Enu ulih beri orang tanjut meda aja tu tadi. Napa deh baju baju kebaya tanjut. Enu tanjut panjai kitai nya meh kena indik aja. Eeh enu nadeh ngaji agi. Eeh nama menyadi. Nya kitai ti bejalai ba rumah orang. Anak kalu ragai-ragai, anak kalu ka mantaih diri baji anu madah derimpu baji aja-aja nyai nama penyadi deh. Heh. Ku jaku ka lawa, nu ngemalu kediri kitai datai ngi rumah panjai orang, nu cari tan nu cari uh, baju, nu cari tanjun, nu ayan cawa tu malu. Nya ini acha semalam-malam nya enda munyi ka bejugit ngai nyadi ke udah malu peda orang bujang. Udah orang tuai charik betumbung nu peda ayan cawan mirah kai. Nyadi ti kitai bejalai ke rumah orang siti enda ajar aku anang perasan diri empu bajik. Iya pertama. Nyadi iya kedua mai ke hari lebih enggai ke tanjut kitai charik enggai kitai mabuk kini kitai ke mih betanjut. Bisi kitai sepai. Kitai labuh kini tanjah ai tuak kini tanjah ai arak kini. Mua ku tanjut ku mai orang kemi kitai. Nang awak kitai bisi sepai. Edi kitai ti rami tu tadi mesti bisi mai extra meh mai lebih baju mai lebih tanjut. Nadai salah ke nya berat tepu dalam biak deh. Nyadi nya aja ari aku nya aja ajar ari aku malam tu. Okay bye bye.